A'a hin jenne nabiin rabbii Aleeyhi salaatu wasalaam Isaan maqaa dhawataa jirra Rasuula Allaahi sallallahu Aleeyhi wasallam Akkam jedhee hima Seenaa gaafa mataan isaanii falaxame akkam jedhee hima Kolbaa nabii kennaa alayhi salatu wassalam. Warri adaba hin qabne. Gaafa hiixatee mataa isaanii baqayse san akkam jedhee hima akkam godhee himu akkamitti haasa'u horii namaan tuyne nabi alayhi salaatu wassalaam horoma namaan tuyne Hattaa angoo namaallee hin tuuyne Rasuulli Rabbii. Kullii amala isaatiin horatan. Man dakhala daara Abuu Sufyaana fahuwa aamin jedhe Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wa salaam. Ka qotatu fi ka bocatu nama tokko maqaa hin kaasinaa jedhe. Nama gartee tinin ganda Abuu Sufyaan seenellee amaanaa hin tuqinaa jedhe. Abuu Sufyaan mootii Qureeyshaati laadhaa tanitti. Akkasitti amalaan horate nabiin mara. Qaarrifaa isaaniitu cabe. Alayhi salaatu wassalaam. Mogolee isaanii buruise warri adaba hin qabne. Quba isaaniitu cite. In anti illaa isbi'un damiiti. Wafii sabiilillaahi maalaqiiti. Akka jedheen rasuulli rabbi. Qubattii malee taatee ati jedheen qubatti maami ati jedheen. Sunuu hin dhiiydee mi waan biran taane jedheen. Sunuu karaa rabbii keessattii miti jedheen. Shuf waan isaan mudate hagootti deebisa gadi xiqqeessee nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam. Walastu ubaadii hiina uqtalu musliman jarateen na jedhe kana. Warra jaami'aa Muhammadin irraa baheetu jedhe.

Kufnanti tiyya gara feetetti haa taatu Islaamuma tahee kufuu bichaa barbaada malee. Akkasitti ijaaree biraa deeme nabi ummata. Alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf rabbiin keenna wayta nuu dhaamu tokkochummaa nuu dhaama al-wa'da. Alwahda tokkochummaa. Haadha manaa waliin tokkoomuu. Ilmooleen horan tokkoomuu. Asirraa qabee ilaa hanga hoggantoota aalama duniyaatitti tokkochummaa malee wanni tokko hin socho'u rabbi himee.

Hin rifatinaa, laafinni isinitti hin dhagayamin, horii fi waraanaanillee haga fedhan haa gayanii, isintu irra oola nuun jedhe Rabbi. Isintu irra oola jedhe. Akka hamileen sin dhawamne biriikii sitti godha Rabbiin kan kee subhaanahu wa ta'aala. Akka ati ol kaatu, akka duydi sin cinne, akka somba ati hin taane. Somba yoo huura keessa bu'e, Huura lafatti hin hambifne akka ati hin taane si gorsa Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Hamileen isin hin dhawamin, hin rifatin, hin jifatamneen qalbii isin hin seenin isintu irra oola jedha Rabbi. Waqaala subhaana walcaaqibatu lilmuttaqiin. Haga fedhanillee quwwaa qabaatan booddeen ta warra sodaa kiyya qabuuti jedhe Rabbi. Booddeen milkii ta warra na sodaatuuti jedhe Rabbi. Sodaa Rabbii santu hin jirre malee. Namni Rabbiin sodaatu mallattoon isaa afaan algalaa miti. Ijji algalaa miti. Miilli gara fedhe hin deemu. Harki waan fedhe hin qabatu. Garan waan fedhe hin nyaatu. Suni sodaa Rabbiiti. Bakka Rabbi itti isa barbaadeen dhabamu. Bakka Rabbi irraa baqadhu jedheen itti hin argamu, mallattoo nama sodaa Rabbii qabuuti. Kalimaan du'aa'ii ta reefii tana godhan mogolee nama buufti. Yaa Rabbi nun salphisinii, yaa Rabbi nun salphisinii maaltu akka ayi deemaa jiru Rabbi malee namni hin beeku. Waan amma bira gahe argine malee waan nu bira gahe waan nu bira gahu ka hin beeknu Rabbi bichatu beeka. Rabbi sodaadha. Wa atii'u Allaha wa rasuula. Jalqabni aayaa Rabbiin tole jedha. Rabbii keessan. Rabbii keessan. Isa harkaa isin qabu san. Isa yoo si qabe namni harkaa si fuudhu hin jirre sani. Isa yoo sii tahe maa isaa taatee kaan dhiifte namni isaan jedhu hin jirre sani tole na jedha isinin jedha rabbi milkii keessanii fi hoffoltii teessantu tole na jechuu keessa jira rasuula rabbi illee tole jedhan alayhi salaatu wassalaam dambiin haaroyni Maa jazaa higgii Rabbiin keenna karaa nuu godheen ala nabi Muhammad dhufeen hin jiru. Kama Rabbi karaa nuu godhe kana nutti geesse Rabbi tole jechutu Rabbi tole jechu. Rasuula Rabbi tole jechutu Rabbi. Kuntum tuhibbuuna Allaha fattabi'uunii yuhbibkum Allahu wa yaghfir lakum dhunuubakum. Jedhi yaa nabi Muhammad. Yoo Rabbi jaalanna jechuun keessan kun dhugaa ka tahu taate Na hordofaa jedhi. Yoo Rabbitti amanne jechuun keessan kun dhugaa ka tahu taate, waan Rabbi ittiin na erge guutuu ta qalbiin teen fudhata diddee fi fudhattellee, itti amanillee, fudhullee, itti dalagillee jedhii itti himi jedhan Rabbi Nabii keenna, aleyhi salaatu wassalaam.

Ummanni haqiiqaa iimaanaa hin amantu yookaa iimaanni isii guutuu miti. Haga waan irratti wal dhabde muhakkama si godhattutti, murteessaa si godhattutti. Summa laa yajiduu fii anfusihim harajan. Murtii ati isaaniin murteessite fudhatanii dhiphinna tokko haga ofitti arguu dhabanitti hin amanne ummanni jedhee Rabbi Nabii keennaan haasaya ofitti kakatee subhaanahu wa ta'aalaa. Ikhwa! Saa'a warri hireen isa tolte akkanatti masjida keessa taa'u, warri hireen isa badde ala kana maalitti jira? Musiibaan saa'aa kana baajaajiin itti jirtu, musiibaan saa'aa kana bakki mukaa fi ifaan hin jirre itti jiru, Musiibaan saa'aa kana gaafa ABn teenna mahsharitti garagaltee ima garagalti hima haasoyna abshir hin rifatina. Musiibaan saa'aa kana namni guyyaa rabbooma qabu fakkaatu satirii lafa naqatee itti jiru waan asii asiitii miti. Balaa isaaniitiin ardii Rabbi nuun hin kutin malee. Dhibdee gurbaa hintalti saa'aa kana itti jirtuun Rabbi ardii nuun hin kutinii. Bakakkaa sama'ii nutti hin erginii. Yoo warri hireen isa toltu akkanatti masida tata'u manni kee maalitti jira? Televijiinni mana katamaatii dhabamuun galata jiruu keessatti. Dhugamaan da'waa du'aataatii fi ulamaa'aa ka deemu